haleluya i said haleluya amiina ye luyimba lwaffe oyo gwe tulina okuyimba ye luyimba lwaffe mu buli mbeera yonna wakati mu bulumi wakati mu muyaga wakati mu kutulugunyizibwa mu kuyigganyizibwa ku mulimu eyawaka gy'obeera ng'oyita mu kusoomoozebwa mu bulumi obungi wakati mu kutya n'okweraliikirira asigala nga ye luyimba lwaffe mukama waffe yesu kristo munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito ekijjudde omukwano gwa yesu ekijjudde okwagala kwa katonda ekijjudde essanyu n'amafuta era n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okukutula enjegere okutusumulula fenna ng'abaana ba katonda

yeebazibwa oyo ssuubi lyaffe yeebazibwa oyo alabirira ekigambo kye n'akinyweza era n'akituukiriza gye tuli oyo atuukiriza ebisuubizo bye byonna eri ffenna abamukkiriza abamwagala abamunoonya era abamwesiga yebazibwa oyo katonda ow'amazima katonda atalimba katonda omwesigwa yebazibwe nnyo oyo mukwano gwaffe yebazibwe nnyo oyo omugabi w'obulamu era omugaati gw'obulamu yebazibwe oyo kigambo kyaffe yebazibwe oyo jehova jaira bugagga bwaffe bugabirizi bwaffe yeebazibwe nnyo jehova shalomu mirembe gyaffe yeebazibwe nnyo jehova rafa omuwonya w'endwadde zaffe zonna oyo emiggo egyamukubwa mukama waffe yesu kristo gye gituwonya mu buli kirwadde kyonna na mu buli mbeera yonna ey'okutulugunyizibwa ey'okunyigirizibwa okuyigganyizibwa wakati mu kutya wakati mu kweraliikirira yeebazibwa oyo atununula atatuleka atatuleka nga tumwesize nga tumuwadde obulamu bwaffe bwonna naawe wooyita awo tulina katonda omuliro era ayanukuza omuliro agenda kukulokola agenda kukununula mwesige mukkirize n'olwaleero yonna gy'oli eyo yeebazibwa oyo katonda alokola mu muliro oyo eyanunula n'alokola shadrak misaki n'abeduneego n'abajja mu muliro naawe omuliro gw'oyitamu okutya n'okweraliikira kw'oyitamu agenda kukukulokolamu agenda kukuwonya agenda kukuyamba yeebazibwa oyo ateeka oluguudo wakati mu nnyanja n'ateekawo olukalu amazzi n'agafuula ebisenge abaana be n'abasomosa ne bayitawo yeebazibwa oyo jehova shalom mirembe gyaffe yeebazibwa oyo jehova nis bendera yaffe ey'obutuukirivu yeebazibwa oyo butuukirivu bwaffe yeebazibwa oyo magezi gaffe yeebazibwa ennyo oyo nantameggwa elohim adonai o oh, el shadai nanyini maanyi nanyini buyinza oyo nantameggwa god almighty abba our father ndi ye katonda waffe yebazibwe nnyo kabaka w'abakabaka king of kings yebazibwe oyo mukama w'abaami yebazibwe nnyo mpologoma ya yuda ye katonda waffe katonda wa bajjajjaffe ibulayimu isaaka ne yakobo yebazibwe nnyo katonda wa uganda katonda wa isirayiri katonda w'amawanga gonna katonda w'ensozi katonda w'emiswetwe katonda w'amayanja katonda w'olukalu katonda w'ensi yonna yebazibwa oyo omusumba w'ekkanisa yebazibwa oyo omulyango gw'eggulu mukama waffe yesu kristo omunazaaleesi yekkubo era n'amazima n'obulamu tewali asobola kutuuka eri katonda kitaffe okugyako ng'ayise mu yesu yebazibwa oyo kkubo lyaffe yebazibwa ennyo tendo lyaffe yeebazibwe nnyo o oh, mukama waffe yesu kristo oyo atusanyusa oyo omununuzi waffe atukuuma yeebazibwe nnyo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ye yeka oyo mukutula njegere nanyini buyinza mafuta gaffe o oh, ddagala lyaffe yebazibwe nnyo katonda waffe ekitiibwa n'ettendo bibye haleluya
i said haleluya
amiina amiina bikkula wamu nange bayibuli yo tubeereko ebyawandiikibwa nate bye tugabana omwoyo omutukuvu byatadde ku mutima gwange nange binsanyusizza bwe mbirowoozezaako ne mbisabiramu ate ne mpulira okuluŋŋamizibwa okubigabanako naawe olwaleero yonna gy'oli eyo bikkula nange bayibuli yo mu zabbuli eyaana zabbuli eyaana olunyiriri olwokubiri sam 40 vs 2 bayibuli eyange gyenkutte ya luganda egamba bweti mu zabbuli eyaana olunyiriri olwokubiri era nanziya mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi n'ateeka ebigere byange ku lwazi

ne tukoma ku mugo gw'entaana naye mukama n'atununula naawe agenda kukuyamba kyoyitamu ekyo nannyini buyinza nannyini maanyi katonda waffe agenda kukuyamba mukwano gwange mwanyinaze yonna gy'oli eyo era nanziya mu bunnya obw'okuzikirira ebyagala okutuzikiriza era abeesoma be bangi batulumbira awaka mu maka batulumbira ku nguudo kwe tutambulira batuteega batulumbira ku mirimu eyo ne bagolokoka ne baleeta ebyesittaza ebinyiizo obulumi obwomunda mu mutima n'owulira ng'emirembe gikuweddeko naye mukama waffe yesu kristo omunazaaleesi eyo eyawaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe agenda kutununula mwanyinaze guno mwaka gwaffe gwakulaba bulungi bwa katonda ebitositosi byonna bye wayitamu omwaka oguwedde n'emyaka emingi emabega katonda waffe agenda bikwerabiza agenda twerabiza ennaku guno mwaka gwa katonda kuddamu saala yaffe ng'ate atuwa n'ebisinga ku bye tusaba ng'ayanukula ekyo kye tumusaba agenda kukikolako ate atuwe n'ebisinga

gwawulira enjiri eno ali mu kifo kino naawe katonda gwatugasseeko yonna gy'oli ng'owulira enjiri eno ffe tulina okuddiza mukama ekitiibwa n'ettendo kubanga atuleseewo atugyeyo mu bunnya obw'okuzikirira mu bunnya obw'okuzikirira naawe gy'obadde olabanga ng'olinga akyaliyo agenda kujjayo mukkirize mwesige yambala okukkiriza va ku kwesiba ku bizibu nti bizibu byo era gweolina situleesi oli dipressed aa mweyo embeera gyetikkule ogiwe mukama ateeka oluyimba olujja mukamwako mukazi gwe musajja gwe mukwano gwange muganda wange mwana gwe owobuwala mwana gwe owobulenzi wulira bayibuli etugambye mu zabbuli eyaana era nanziya mu bunya obw'okuzikirira mu bitositosi akugjayo mu bitosi ng'ovumiddwa nga tuvumiddwa

ateeka oluyimba olujja mu kamwa kaffe atugjayo mu kizikiza atuteeka mu musana ogw'obulokozi bwe omusana ogw'obulokozi gutujjidde atugjayo mu bitositosi mu bitositosi bye tusiigiddwa bye tubadde twamettebwa bye twazaalibwamu bye baatuwongamu byonna abitujjamu nti era nanziya mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi n'ateeka ebigere byange ku lwazi n'anyweza okugenda kwange ogenda kulaba amagenda amagenda gaffe gagenda kubeeramu essanyu katonda bw'amala okugyayo mu kuzikirira n'akugyako ebitositosi n'akuteeka mu lugendo olugendo lwo n'oluyiringisiza ku mukama n'omwesiga agenda kunyweza ebigere byaffe nga tutambula tuli bagumu nga tuli banywevu kubanga yesu ali mufe ali mufe w'amaanyi nnyo okusinga oyo omugwagwa sitaani ne ba agents be ababungeetera mu nsi eno fe twesige katonda waffe nannyini maanyi nannyini buyinza agenda kunyweza olugendo lwaffe ababadde mu kutya mu kweraliikirira nga tulinga abaweddemu essuubi tumwesige anyweze ebigere byaffe tutambule nga tuli b'amaanyi mu linnya lya mukama waffe yesu kristo era n'anziya mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi n'ateeka ebigere byange ku lwazi olwazi ye kristo ye mukama waffe yesu kristo lwe lwazi lwaffe tuyingire mu yesu ne yesu ayingire mu ffe tutambule ne mukama n'ateeka ebigere byange ku lwazi n'anyweza okugenda kwange gw'abadde ng'atalaba magenda agenda kunyweza amagenda gaffe ng'ali wamu naffe mu lugendo luno mu linnya lya mukama waffe yesu kristo wulira zabbuli eyabiri mu omusanvu olunyiriri olw'ekkumi n'essatu lugamba nti nandizirise i would have fainted nandizirise kati tozirikira mu lugendo luno olugendo mukama lwalimu nga yatukulembedde ng'atukutte ku mukono olugendo luno nkumi bbiri abiri mu esatu ng'atukulembedde tugenda kulaba ebirungi bya katonda tetuteekeddwa kuzirika banyinaze mikwano gyange baganda bange tugume tuddemu amaanyi tugume omwoyo tumusuubire tumwesige atununula ng'atujja mu bwavu ng'atujja mu mabanja ng'endwadde aziwonya mu linnya lya mukama waffe yesu kristo nandizirise singa sakkiriza abazirise ne bafa n'ebizibu baalema okutegeera ani atujjako ebizibu ani awonya endwadde ani atutikkula emitawaana bw'omutegeera tobeera na stress tobeera depressed byonna obyetikkula n'obiwa yesu akugamba jangu nga bw'oli gwakooye era azitoowereddwa n'ennaku n'obulumi buleeta ewa yesu oleme okuzirikira mu lugendo gye tulaga walungi waliyo ebirungi naye tuteekeddwa okubeera nga tugumya omwoyo nga twezzizzaamu amaanyi ebyo tobyesibaako bye bakukoze bye bakukoledde ku mulimu bye bakukoledde awaka byosanze ku luguudo oba ku ssomero aa ebyo bibuusa amaaso go amaaso gaffe tugatunuuliza oyo oyo atunyweza ebigere byaffe ku lwazi ng'olwazi ye kristo o oh, wulira nti nandizirise singa sakkiriza okulaba obulungi bwa mukama mu nsi ey'abalamu ebirungi bya katonda tugenda byenjoyinga nga tuli balamu kati tuteekeddwa okubeera abagumu ne tuguma omwoyo embeera etutomedde ne tukubibwa netukuba naye bweba nga tekusse gwe nange nga tukyali balamu embeera yonna etukubye abalabe baffe abatulumbye bwe baba nga tebasobodde kututta ebirungi bya katonda tugenda byenjoyinga mu nsi eno ey'abalamu mu linnya lya mukama waffe yesu kristo haleluya
I said hallelujah. Amen.
Zaburi eya satu mu esatu olunyiriri olw'ekkumi n'olumu lwo lugamba bwe luti zabuli sam 33 zabuli eyasatu mu esatu olw'ekkumi n'olumu lugamba nti okuteesa kwa mukama kunywerera ennaku zonna n'ebirowoozo by'omu mutima gwe okutuusa emirembe gyonna katonda waffe alina byatuteeseza sitaani byateesa ne ba agents be tebisobola kunywerera bikolako akaseera naye tebibeera bya lubeerera tebiba bya mirembe na mirembe tulina bangi abatuteesereza obubi obubi bwabwe ne tubulegako naye obwo obw'abaana b'abantu si bwa lubeerera si bwa mirembe na mirembe aa weesigoono ateesa twesige katonda waffe yateesa nekyatuteeserezza kubanga atulinako ebirowoozo ebirungi atulinako ebirowoozo ebirungi okutuwa enkomerero yaffe ey'oluvannyuma ebeere ennungi ebeeremu enkulaakulana ebeeremu okugaggawala ebeeremu okuwangaala ng'abalabe baffe katonda waffe abatadde ku ttaka nga bali wansi wa bigere byaffe ffe nga tugenda mu maaso nga bo badda nnyuma badda mabega so twesige mukama atulinako ebirowoozo ebirungi kubanga okuteesa kwe okuteesa kwa katonda waffe kunywerera ennaku zonna tukirize katonda atuteeseze okuyingira mu kuteesa kwa katonda kitegeeza naawe obeera omwesiga naffe tubeera tumwesiga nga tumukwasizza ebyaffe byonna obulamu bwaffe nga tubumuwadde ne tumukkiriza atufuge atukulembere atuteeseze bwe tutyo bwe tugenda okulaba okuteesa kwe nga kunywera gye tuli okuteesa kwa mukama kunywerera ennaku zonna n'ebirowoozo by'omu mutima gwe okutuusa emirembe gyonna eh? katonda waffe atuteeseze tukirize atuteeseze atuteeseze byateesa byalubeerera bino ebyabalabe baffe embeera etuyigganya obulumi bwe tuyitamu aa obwo bwakaseera buseera tugenda kubuvaamu katonda waffe abutujjamu bw'aba nga yatukulembedde wulira yisaaya ye bw'ayogera yisaaya essula y'ataano omunaana olw'ekkumi n'olumu era mukama anaakuluŋŋamyanga ennaku zonna atuluŋŋamya yaani ye mukama mukama anaatulungamyanga ennaku zaffe zonna tumukkiriza atulungamye atulungamye mu lugendo luno era mukama anaakulungamyanga ennaku zonna anakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go naawe onooba ng'olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwamu mazzi katonda waffe agenda tuteeka mu abandansi mu bingi tukkirize tubeere ennimiro ya katonda efukirirwa katonda waffe buli kifo ekikalu ekibadde muffe obwavu amabanja abujjawo atujja mu bikadde atujja mu mbeera etesanyusa enjala agenda gimalawo agimalawo agenda kutwambaza akyuse endabika yaffe eh? emirimu agikyuse mu linnya lya yesu buli kifo kyonna ekikalu ekibadde mu bulamu bwaffe nga buli kimu olaba kyakulwana kupangirira kuyiiyiriza kati tukkirize tuyingire mu kuteesa kwa katonda ono ateesa nga n'okuteesa kwe kwa lubeerera kunywerera kunywerera emirembe n'emirembe emirembe gyonna

atukulembere anakkusa obulamu bwo mu bifo ebikalu obulamu bwo gwe kituuma erinnya mwanyinaze nkwegayiridde musajja gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi olina byotolinaawo awo ng'ebifo bikalu waliwo ebitaliiwo omwami nga taliiwo omukyala nga taliiwo sente nga teziriiwo emmere nga teriiwo ebyokwambala nga tebiriiwo esitowa nga nkalu ngaenyumba nkalu nga nkalu eh? nga wenna waleti nga nkalu banka akawunti nga nkalu mobairo mani akawuntisi zonna nga nkalu ng'amawanika gaffe makalu naye ono atuukiriza ekisuubizo kye eyatugambye nti agenda kutuwa okusinga ku bye tusaba more than we ask for agenda kujjuza buli kifo kikalu kkiriza mwanyinazi tugatte okukkiriza kwaffe gwe nange musajja gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi yonna gy'oli mukwano gwange tumukkiriza ono obukalu bwe tutambuliddemu emyaka egiyise naguli ogwayita eh? katonda waffe ebifo byonna ebibadde ebikalu gwe tunulawaawo ki kyotolina kyotolina ekyo nyambaako kintuumira erinnya tukigambe mukama nti nawano wakalu eh? omukebe ogubeeramu sukaali mukalu firiigi nkalu nkalu

ng'oli stressed ng'oli depressed agenda kukkusa obulamu bwo ebifo ebikalu ebyo by'omaze okutuuma amannya gwe ng'owulira naawe oyagala mukama ajjuzeewo w'oyagala ajjuze awo agenda kujjuzaawo mu linnya lya mukama waffe yesu kristo bayibuli egambye nga katonda affe ayogera naffe olwaleero nti era mukama anaatulungamyanga ennaku zaffe zonna nakkusa obulamu bwaffe mu bifo ebikalu galaji awateekeddwa okubeera emmotoka mu paakingi nga nkalu ekifo kikalu emmotoka weeyina okupaakinga nga wakalu kati ekyo ekifo tusaba mukama akijjuze kibeeremu emmotoka esukka mu emu mu linnya lya yesu pasipooti ogirina nkalu temuli visa mukama ateekemu visa visa z'amawanga tuziyita mu linnya lya yesu olina ebiwandiiko wamala okusoma naye tolina mulimu ekyo ekifo woolina okukola kikalu tolina mulimu oli awo ekyo ekifo mukama agenda kijjuza mu linnya lya yesu naawe sitaani gwabadde yajjuzaamu endwadde n'emizeegye gyonna mukama agenda giwonya agiwonya olwaleero amaanyi n'amafuta ga katonda gakugwako yonna gy'oli eyo engalo ya katonda ekukomako era ekukwatako osumululibwa oteebwa mu linnya lya yesu wulira era mukama anakkusanga buli bifo byonna ebikalu mukama agenda kutulungamya ennaku zonna eziri mu maaso gaffe mu magenda gaffe tagenda kukoma ku kutukulembera kutulungamya mu lugendo lwaffe naye agenda kutukkusa ebirungi agenda tuteeka mu birungi kati ffe tetuteekeddwa kuzirika kuliibwa kutya kweraliikirira kubeera stressed kubeera depressed tutunuulire katonda ono akyusa olugero ebyafaayo byaffe agenda bikyusa tutambuliddeko mu mbeera embi ey'okunyigirizibwa ey'okutulugunyizibwa ey'okuyigganyizibwa ey'obwavu ey'amabanja naye tumukkiriza ono atukulembere tumwesige mwesige nga mulalu mukkirize eh? nga bwogenda mu ddwaliro ne weesiga omusawo n'akugamba jjamu engoye ŋenda kuba empiso n'oteekawo akabina n'akafumita kati naawe weesige mukama mwesige naye agenda kuwonya agenda kutuwonya buli mbeera yonna ekitulemeza mu mbeera kwe kubeera nga tutambulira mu kwemulugunya buli lwobeera stressed buli lwobeera depressed otambulira mu kwemulugunya nga toyagala kumanya toyagala bakuwabula bakugambako stress n'ozikuba n'abalala zojja awaka n'ozitwala ku mulimu zojje ku mulimu n'ozireeta awaka abamu bwe batyo bwe bafiiriddwa emirimu bwe bafiiriddwa amaka olwa stress ze beetikka olw'emigugu gye beetikka ne batasobola jjuwa katonda atuyita mujje gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nze nakimanya ekyo mu buli mbeera yonna nsigala nsanyuka nsigala nseka nsigala mmwenya oba kiki oba nvumiddwa oba mpisiddwamu amaaso nsigala nseka nga mmanyi nti kino kyakaseera kyo bwe kitavaawo mukama nze awo ajja kunzijawo antwala awalungi eh? ebintu ebyo ebireeta ebinyizo gye tuli mukama asobolera ddala obitugyako n'abituwonya n'aleeta ebisanyusa mu bulamu bwaffe kubanga abaana ba katonda obulamu bwaffe tebuteekeddwa kubeera mu nnaku lubeerera nga sitaani atuyigganya ng'atutulugunya fe tuyige tuleme okubeera mu stress okubeera depressed okubeera mu kutya mu kweraliikirira mu kwemulugunya omuntu yenna abeera mu kutya mu kweraliikirira abeera takyalina na ssuubi lya kusaba kusoma byawandiikibwa kusoma bayibuli kunoonya mazima ag'ekigambo kya katonda mbeegayiridde bannyinaze baganda bange mikwano gyange basajja mmwe bakazi mmwe mwe abali mu kifo kino nammwe katonda baatugasseeko mu nsi yonna twetikkula emigugu tugiwe mukama omuntu ali stressed ali depressed yabeera mu kwemulugunya buli kaseera taba nakukkiriza abeera nakwemulugunya nga sitaani akukasukamu obusaale bwe buli obw'obutakkiriza awo n'akuteeka bulungi mu tageti ye wakukubira so banyinaze twesige mukama bayibuli egambye

ng'atya ne bw'agenda mu buliri asula agugumuka olw'okutya amagumba ne gakankana naye bwe tuwa obulamu bwaffe yesu n'amagumba gaffe aganyweza agamenyese n'agayunga n'agazzaamu amaanyi mu linnya lya mukama waffe yesu kristo haleluya amiina ali wamu naffe wulira bayibuli egambye nti era mukama anaatuluŋŋamyanga ennaku zonna nakkusa obulamu bwaffe mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba gaffe gonna naffe tunaabanga olusuku olufukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutaggwamu mazzi gw'abadde mu bwavu abadde mu mabanja abadde wandwadde gwe katonda gw'agenda okukkusa obulamu agenda kutwongera emyaka atuwa emyaka nga gyakulya bintu gyakwenjoyinga bintu atuteeke mu abandanse nga tetukyali mulaaka yonna mu linnya lya mukama waffe yesu kristo ye katonda alabirira ekigambo kye n'akinyweza ate era n'akituukiriza gye tuli mu linnya lya mukama waffe yesu kristo ali wamu naffe okutuyamba ffe tulina kumwesiga tulina kumukkiriza tulina kunywerera mu mazima ne tuganyweza amazima ag'ekigambo kya katonda kale katusembyeyo ekyawandiikibwa kimu nga tukijje mu kitabo eky'okubala the book of numbers numbers chapter 6 verses 24 to 26 okubala essuula ya mukaaga olunyiriri okuva ku lwabiri mu ennya okutuukira ddala ku lunyiriri olwabiri mu omukaaga bayibuli eyange eno ey'oluganda egamba bweti the book of numbers chapter 6 verse 24 to 26 okubala essuula ya mukaaga olunyiriri olwabiri mu ennya okutuukira ddala ku lwabiri mu omukaaga mukama akuwa omukisa agaba omukisa yaani
ye mukama ye katonda waffe mukama akuwa omukisa akukuume agenda kutuwa omukisa omwaka guno nga gutukolera ate emyaka emingi mu maaso gaffe atuwa omukisa ate n'obukuumi n'abutuwa ye katonda waffe mukama akuwa omukisa akukuume mukama akwakise amaaso ge akukwatirwe ekisa mukama akuwa omukisa akukuume mukama akwakize amaaso ge akukwatirwa ekisa mukama akuyimusize amaaso ge akuwa emirembe haleluya twetaaga mukama atuwa omukisa twetaaga obukuumi bwa katonda eriiso lya mukama libeere ku bulamu bwaffe atwakize amaaso ge atukwatirwa ekisa mukama akuyimusize amaaso ge akuwa emirembe ye jehova shalom mirembe gyaffe agenda kutuwa omukisa omukisa gwaffe ng'obulamu bwaffe tubuwadde mukama mu linnya lya yesu saala yange nga ngisaba timukama olugendo luno lwotutandisizza omwaka guno tuwe omukisa otukuume mu lugendo luno mukama tukwatirwe ekisa amaaso go gatwakire twakiza amaaso go otukwatirwa ekisa ayi katonda waffe mukama tukwegayiridde tuyimusize amaaso go otuwa emirembe mu lugendo luno lwe tulimu nga twesize ggwe addamu essaala yaffe ate nawo tuwa n'ebisinga ku bye tusaba bye tusuubira bye tulowooza bye tubalirira tuviireyo ayi katonda waffe nze nkwebaza emyaka gyompadde onkuumye mukama gibadde mu bingi naye kati olugendo olupya oluli mu maaso gange neesize ggwe mukama neesize ggwe katonda wange nesize gwe mu lugendo lwange olw'emirimu mu lugendo lwange olw'obuweereza mu lugendo lwange olw'amaka gange olw'obufumbo bwange olw'abaana bange nesize gwe mukama nze prince katerega james nze nkuyita abalala bonna bwe baba tebakuyita nze mmanyi nti omanyi nze nga nze era ompita na linnya lyange nze nkuyita olwaleero nga nkwegayirira nti mukama nze prince katelega james nkwegayiridde mpa omukisa onkuume onjakiza amaaso go onkwatirwa ekisa mukama nkwegayiridde ennyimusiza amaaso go ompe emirembe emirembe gyo gifuge omwoyo gwange gifuge emmeeme yange gifuge ebirowoozo byange neeyongera okukutegeera n'okukumanya ng'ozibula amaaso gange ag'omwoyo n'ag'omubiri gula amatu gange ag'omwoyo n'ag'oku ngulu mpulira eddoboozi lyo ndigondere era ndigoberere ndabe ebintu nga ggwe bw'obiraba nkwegayiridde nzigyamu amalala gonna mmaliridde era nneetegese okugoberera ggwe mukama ng'onkulembedde mu lugendo luno mu linnya ly'omukama wange yesu kristo ye ggwe magezi gange yegwe butuukirivu bwange nuŋŋamya mukama ondage ekkubo ery'obutuukirivu lye mba mpitiramu lye mba ngoberera manyisa amakubo go nga bwe wagamanyisa musa nkwegayiridde nange mu mulembe gwange guno omanyisa amakubo go mbikkulira ekyama ekiri emabega w'ekigambo kyo the mysteries of the gospel mu mulembe guno omukyamu omwonoonefu mukama ogujjudde abantu nga bekkiranya n'ekibi bawolereza ekibi nze nyamba onzije mu abo nyimirire mu linnya lyo mukama wange yesu kristo haleluya tumwesige mukama yasobola okutuwa byonna bye twagala nga tumwesize talina kimulema tewali kimulemerera ye katonda nanyini buyinza elohim elshadai adonai god almighty ndi oyo eyafulumya abaana ba isirayiri ng'abajja mu nsi ey'obunyage gye baali batulugunyizibwa nga bakoozebwa kagiri naawe olwaleero fe ffenna mu mulembe gwaffe guno mu nsi ejjudde ekibi ejjudde obulumi ejjudde abajooga abanyooma nga banyooma n'ekigambo kya katonda fe twesige mukama agenda tukola bulungi nzikiriza nga gy'oli eyo olina essaala gy'oyagala okusaba mu kigambo ky'owulidde naawe obulamu buwe yesu omwesige osabe akukulembere akuluŋŋamye mu linnya lya yesu agenda kujjuza buli kifo kyonna ekikalu ewuwo eyo gwe kituume butuumi erinnya omuga nti mukama nkwaniriza nawano jjuzaawo ebikalu ebiri eyo ewuwo gwo nsinga obimanya bimugambe mukama bimugambe bimulage bisongeko osobolera ddala obisongako n'obimugamba n'obimulaga mu linnya lya yesu fe wano nga tuwanisa emikono gyaffe mu bbanga tusabe esaala eri mukama waffe gye yatuyigiriza okusabanga bulijjo etegeeza kikulu nnyo eri obulamu bwaffe eyo esaala etegeeza ti mukama waffe yafuga eggulu n'ensi obwakabaka bwe bufuga wonna ye nannyini buyinza erinnya lye lyatukuzibwa era lyerinnya eryatuweebwa okusabirangamu byonna bye twetaaga esaala eyo etegeeza ti katonda waffe ye bugabirizi bwaffe yatusonyiwa ebibi byaffe yatulokola etegeeza bulokozi esamalayizinga byonna ebiri mu nzikiriza yaffe bye tukkiriza byonna bifunzibwa mu ssaala eyo mukama waffe yesu kristo gye yatuyigiriza okusaba kale fe emikono mu bbanga tugisabe tugirangirire nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eyaleero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna abatunyiiza abaleeta ebinyiizo gye tuli abo abatubba abatunyaga aboonoona ebyaffe abatulyamu olukwe abaatumenya omutima bonna mukama nkwegayiridde olwaleero twambaza ekisa kyo era otuwe embavu n'amaanyi go tubasonyiwe era twatula n'akamwa kaffe nti tubasonyiye bonna mu linnya ly'omukama wange yesu tuwa okutandika obulamu obupya obutaliimu kwemulugunya obutaliimu kwekkiranya na kibi kuwolereza kibi totuganya kuwangulibwa mukemi sitaani omulabe sitaani n'ebikemo bye byonna byaleeta gye tuli kwegayiridde mukama tuteekerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera oli w'amazima ng'ekigambo kyo bwe kiri naffe tuteekerewo obuddukiro mbakolinsi ekisooka kumi olwekumi nesatu totuganya kukemebwa okusinga ffe nga bwe tuyinza naye buli kikeme ekijja gye tuli tuterewo obuddukiro twambaza amaanyi agawangula ekibi agawangula ekikemo tulokole eri omubi sitaani omugwagwa sitaani ne ba agentsi be bonna kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo kubanga gwe nanyini maanyi nanyini kisa tukwaniriza n'olwaleero mukama labisibwa mukama tambula ng'osumulula tambula ng'okutula enjegere tambula ng'otugyako obusibe bwonna mu linnya ly'omukama wange yesu kristo weeyanjule mu bulamu bwaffe ng'otugyayo mu bitositosi mu kunyigirizibwa mu kujoogebwa mukama otunyweze mu lugendo olw'okukkiriza fe twesize gwe katonda waffe mu linnya lyo mukama wange yesu fe twesunga okulya ebirungi eby'ensi eno mukama fe twetaaga omukisa fe twetaaga obukuumi fe twetaaga okuganja twaliza ekisa kyo ayi katonda waffe tambula ng'osumulula tambula ng'owonya sabasabasaba saba saba mwana gwo owobuwala mwana gwo owobulenzi musajja gwe mukazi gwe gwasaba naffe wano olwaleero naawe yonna gyoli eyo muyite yesu muyite yesu eri embeera eyo ebadde ekweraliikiriza ebadde ekutiisa ebadde ereeta obulumi gyoli ng'otya nga weeraliikirira nga tomanyi na kigenda kuddako gwe gwe babadde banyaga gwe gwe babba bakubba esente zo ng'olaba ng'afiiriddwa ennyo naye weesige mukama mwesige agenda kukukubisizaamu mu ebyo bye babba omubbi tumulagira aliwe emirundi musanvu akwatibwe ataayizibwe mu linnya lya yesu oyo atayagala kukusasula tumusindikira omukono gwa katonda omwoyo wa mukama agenda mubuza emirembe paka nga akusasude ensimbi zo zobanja mu linnya lya yesu ye katonda atutemera ekkubo awatali kkubo mukama tuli mu maaso go nga tukwebaza webala obulamu buno bwotuwadde nze prince katerega james nandibadde nafadda nandibadde siriiwo ontaasiza obubenje mukama ontaasiza olunaku olumu naweebwako lipooti nga ndimu ku kitanda ne baŋŋamba sirigenda kuddamu kutambula sigenda kuddamu kutambula amaka gafudde mukama nonyunga amagumba agaalimu ebyuma nonyunga nonzizaawo okutambula nokyusa lipooti y'abasawo abampa lipooti ne baŋŋamba nti obulamu bwange bwonna bwe nadda engulu bwe naaba nga mponye ŋenda kutambulira mu wiruceya ŋenda kubeera nga neeripa bweripi ku miggo nga njiga buyiza okutambula sigenda kuddamu kutambula naye eyo yali lipooti y'abaana b'abantu naye nga gwoninako lipooti endala mukama n'onkyusa eyo ontaasizza obubenje obw'emmotoka ontaasizza olumu wantaasa akabenje ak'oku mulongooti n'ontaasa amasannyalaze n'obubenje sibubala ontaasizza abalabe bange abatemu n'obantaasa ontaasizza obutwa mukama nkwebaza nzaani gwoleseewo nompa omukisa okusigala nga ndi mulamu nontandisa ate omwaka omulala mukama weebale weebale webale katonda wange webale gwombeereddewo ng'abalala bandeseewo n'osigala nga ggwe katonda wange nga ggwe kitange nga gwonzijanjaba ombeereddewo mukama ne mu mbeera enyigiriza mu bulumi n'osigala ng'onzijanjaba n'osigala ng'onyamba n'osigala ng'onnwanirira mukama webale webale nkwegayiridde nyweza nyweza mu lugendo luno mukama ompe ekisa nkuweereze mu maanyi ne mafuta ag'omwoyo omutukuvu ng'omukono gwo guli wamu nange ntemere ekkubo we litabadde ongabirire kitange ngabirira mu maka gange ngabirira mu buweereza ngabirira mu baana bange ntemere ekkubo mukama kwegayiridde nsaba onteeseze nsaba onteeseze mukama gwandeseewo katonda wange nkwegayiridde mukama yegwe muzadde ataleka babo yegwe muzadde wange yegwe muzadde wange mukama nkwebaza mukama nkwebaza ekirabo ekyomukka ogw'obulamu gweyanyunga amagumba ng'abasawo bataddewo lipooti enzibu ku bulamu bwange mukama nkwebaza gweyandokola gweyanzija mu kufa mu bitositosi eyo mukama n'ebisigadde ogenda bikolako onunula obulamu bwaffe ng'otujja mu mabanja ng'otujja mu bwavu ng'otujja mu ndwadde nkulabyeko mukama ng'omponya waliwo lwe nali sisobola kusa nga buli lwenzuukuka okusaba nga ndwala nga nkolola nga nfeesa ng'empewo empitamu nenkwegayirira ekyo n'okimponya n'okimponya mukama webale gwazze ng'omponya webale mukama gwonjagadde nnyo mukama sirina kyenyinza kuwa okujjako okukusinza okukwebaza okuddiza ekitiibwa n'ettendo gweyantonda andinako pulaani ennungi mukama nsaba pulaani yo okuteesaako kwolina n'obulamu bwange kwolina ne famire yange n'amaka gange n'obuweereza mukama gwoba okugabirira gwoba okunyweza gwoba okutuukiriza mu linnya lya yesu naawe yonna gyoli eyo asisinkana ensonga yo agenda kukuyamba mwebaze olw'ekyo kyotadde mu maaso ge mwebaze mwanyinaze mwebaze musajja gwe mwebaze webale katonda waffe webale nanyini buyinza nanyini maanyi ekitiibwa netendo byonna tubikuddiza okuyita mu linnya ly'omwana wo omu yekka mukama waffe yesu kristo fenna ne tugamba nti ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala ku ayi katonda waffe n'okussa ekimu okw'omwoyo w'omutukuvu bibeere naffe fenna n'eri ab'oluganda bonna emirembe egitaggwawo amiina mazima ddala obulungi n'ekisa ne obugagga bwo omukisa gwo omwoyo wo omutukuvu amagezi go ebyamagero byo omukono gwo bamalayika bo mukama tebalemenga kugenda wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe naffe tunaatulanga mu nnyumba yo ayi katonda waffe okutuusa ku nnaku ennyingi ekitiibwa kibeere gy'oli ayi katonda kitaffe n'eri omwana wo omu yekka mukama waffe yesu kristo n'eri omwoyo wo omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe fenna ne tugamba nti amiina